Uh, avuxeni na mi xeweta ni mi amukela ka conspicuous tv home of talent and ana leswi is under the banner of conspicuous media a yi tlangi na genge a yi tlangi na genge genge okay uh, loko mi nge si subscribe ni kombela mi subscribe i nkarhi wo subscribe ku nga la nga ta fika mi byela ku swara sukani ya ku subscribe n'wina mm -mm. and then xin'wana xa koho nghenelani mara mi nga dlayani phoranani mara mi nga dlayani natlanga so namuntlha na ka vulanyana mhakanyana yin'wana ya simple um i simple mara like vo tala swandla mi mi mi mi mi nga siza mi yi tekela nhlokweni um between xomajozi na beni a hi nge zi hi lava ku ya swi sivasiva hi ku relationship yi kahle relationship ya ku a yi ri kahle mara sweswi na loko ku ri ya ha ri koho a ya ha ri kahle xomajozi na beni a va endla risimu xikan'we risimu ra kona kona ya hlomajuzi beni mayingani a fanele a ri koho ka risimu leriya swi komba ku a ri na vhese ka risimu leriya mara lexi mi nga ta xi twa sweswi ko va voice ya beni le ka background ka ye and then swin'wana xa kona ya nghena koho fiti kwini hi lava ku dj kasi wa ya tima risimu loko i risimu ra show majozi hi laha mi nga ta twa beni koho ntsena kwalani ya credit va ra wa yi kumanga ka that song so loko kumbexana no tshika ni vule swin'wana ku ri lexi njipa a yi kahle between benyi na chomajuzi it's not like hi ringeta ku lava ku va holovisa already va holovile vo vambirhi loko a va plani ku endla risimu xikan'we swi helele kwini va mi nga tivuti ku swi helele kwini swi helele moyeni a ku na lava lwisiwaka loko va holovini va holovini unless loko ri va lunghise timhaka ta vona lexi ni ya ku ya bula hi xoho xo majozi na ku ni ya bula hi xo majozi namuntlha xo majozi xi khome game so hi laha ku dyiwa la ka xona la swandleni swa xona wa ni vula so at least yin'wana yin'wana yin'wana ka vatsonga wa navela ku tikuma a nga a nga tirha na xoma juice why at least yin'wana yin'wana yi navelaka ku nga tikuma yi kha yi tirha na xoma juice number one i fanele xi tekela nhlokweni xoma juice loko xi fika ka game xi fike xi ya national ku fika ka national xi ku international

u le ku pfulapfuriweni ku like mi nga hlangana mi hungasa hambileswi va pfaka va mi byela swin'wana ku mi ta mi vale timaski eh, ta yi nga yi nwa biya na mask wena at some point boy ka ku ya hi hluvula hi ndlela leyi a mara hi tshikeni sweswi xo majuzi ka xa international se swi komba ku loko i lava ku tala na xo majuzi i rhanga i languta ku okay ni nga ni ya benefita yini ka majuzi maybe na mina ni nga tikuma ni bukwini a ntsungeni hi ndlela yeleyi na mina mi bumbexani ni nga kurisa brand ya mina leswi va mi ndlaku swo ta artist swa kumbe ta mi ta performa just for exposure i ti vutisa ku okay kumbexani kumbe i ti byela ku na mina ni nga tshika ni kume exposure hi ndlela yeleyo so why loko xoma jozi yi khome game so number one artist yin'wana na yin'wana ka vatsonga yi navela ku tirha na xoma jozi and then number two loko hi vuya xoma jozi xi tirhisa lexi ti-move ta xoho hinkwato ta hlangana i phexo majozi sweswi yi dominate hi tinsimu ta xitsonga xi fike tshama hansi xi languta ku okay i mani a nga na tinhlayo ka vatsonga ni nga teka mani ni nga siya mani njhani chela mani kwini ku okay number one ku na loyi ku na nkulukumba loyi a ndzi se tshama a feature-riwa u humese 35 albums a ndzi se tshama a feature-ra hi munhu na wun'we xi fika xi ku risimu na dr thomas chauke wahla xi ku okay un'wana wa vumbirhi i mani sandleni chavalala wahla xikwavo nava i mani xokokhe russian army thacile ya vona hi lava khwahla loko xi heta kusuka kwalani xokokhe na ha tshama ni vona ku ni nga faka mani i phini u ka fanele na etwa tinsimu cause ni tsundzuka that live video ya henka instagram ni nga ku ka fanele humesa eight xiyaxiya swi twa ku ey ku na n'wana hala yi nga ku na n'wi siya dj mfundhisi na salana na ku xi va faka ka ep se swi komba ku ep ya xo majozi ti-artist leti nga featureiwa hinkwato obvious ti na tifeni ta toho tifeni ta toho ti la ku twa ku vayimbeleri va hina va hi khomele yini so hi yo mhaka yi ndlaku ku loko friday yi fika ku ta kha ku yiviwa hala na hala kha ku laviwa ep ya show majuzi hi ndlela yeleyo then na ku eswivonini ku international a ku le ku tirhekeni so why ni nga tsutsumeli ka va rixaka na ni va nyika swakudya leswi va swi lavaka and then ep yi huma hi ti 27 hi ndlela yeleyo so hi yo mhaka loko xo madlozi xi khome game ya vatsonga ka nkarhi wa sweswi mi nga pfumela kumbe maala mara ntiyiso wa mhaka ku xo madlozi xi khome game ya vatsonga ka nkarhi wa sweswi almost everyone i le ku julukeni ka nkarhi wa sweswi hi vuxikini mi nga lava ku swi tsutsumatsutsuma mara xikini and then xin'wana xa koho ku na genge liya yin'wana ya ku

yi koho genge leyi nga hlambanya ku mina a wu never play so himso himso himso swi komba ku boheka ku sitika na mani boheka ku sitika na show majuice hi ndlela yeleyo ti-cheese girl na ti-cheese boy and then xin'wana xa pole xi na ku xi khumba its like ku na vanhu lava ku humesa ti-album dr thomas chauke yi tshembisa album hi its like this year a hi tibiya ta humana number 36 mara a hi se twa nchumu a hi se twa nchumu namuntlha hi ti 20 mani i think i ti 22 or 23 ta november a hi se twa nchumu swa ku yena album a ku ri ku promotiwe ka nchumu dr joy shirumani na yoho kumbexani yi ta humesa a hi se twa nchumu swi vula hi sweswi na marketing marketing marketing marketing yi pfuwa album before yi ya huma yi fanele yi rhanga i yi maketa and then hi swi tiva ku okay ku ta yini hi ndlela yeleyo and then xin'wana xa koho album a beni ma hi ngani i ri hi nga huma any time from friday hi friday by the way ku huma ya show majuzi ni hleketa ni nga kumbexani ni nga va ku lava ku va na sabotage a ni swi tivi a ni vulangi nchumu mara lexi ni nga sure hi xona i ku ti ya hlangana girawundini loyi a nga ta hlula ehlurini loyi a nga ta hluriwa i ta va hluriwini sweswo swi ya determine hi yini na um ti-sales mo hi nga ti khumbi ngopfu mo hi vulavula hi high rotation Mhaka ya ti-sales mo yi nga yi khumbi ngopfu by the way loko ku ri ta ti ri koho ka ti-online platforms stream-ani n'wehe mi nga subscribe ka ti-online platforms mi nga na data n'wehe mi nga na ti-Apple Music mi nga na vo Spotify mi nga na vo Deezer stream-ani online n'wehe mi nga ta kota ku xava ta copy xavani ta ti-copy hi ndlela yeleyo yi va yi sukile yi va yi sukile so mehe ni ri mi nga rivali ku subscribe inkomu.